a chom chom se mali leyi nga khomangiki kahle ke na ve na ve geni tumbe mali mene ku naveta wow u lo thumba mali yeleyo e na yi thumba la vona ku xavela munghana u ri lo thumba mali yeleyo i mali ya budi u ri mali ya buta wa leyi leyi ke yi na vute kahle hi leyi yi na buta wa leyi a na ndzi sweswo u ta ku nave nave u vula mali ya buta wa me ni ya ku n'wi byeleni ta n'wi tiva u ri ni ta n'wi tiva kasi lava na n'wi tivi buta wa a ni n'wi tivi ke

ni ta ni swi tivi a ni hoxo ka wani swi kota ku ku sayela sayela ti-price na se mela ku dlina ku ri ya mephet a ni swi tivi mara i ni kombe mali ya wa vona we u nga va right no ri ni ri ni mali se a na hi kuma ngo loko ni pfuka lero ku fanele ku yiveye a a a fanele a landzeriwa i ntiyiso kwalani a wu lori lori nawe a wu ri na yoho a ni ri na yone a ni ri na yona ya se la ni nga lorha yeku yo a ni byeli swa milorho nawe a fambi kule ni zazakakule munhu luya

a ni nga ku nyika mali n'wana n'wana leyi lavaka u nga vuleli i mali a nga ta endle mali yawe he bote vona laha vona ni khome mali ya mandhela ni vona ya tikhala blokini i nga ze ku khome mali u khome ten rand kwalaho hambi ku va yi ten rand bote kambe yi tele leyi nchumu yi tele kambe phela na xa ku endla xona swi meka mali a yi tirhi me mali a yi tirhi nchumu kambe ku va ku xava xinkwa ntsena

stati soli, ciao. Oh, i nemici stati soli. mi ni fihli u ti na hi ku loko ni vakacha laha phela loko ni ya la khixini a hleketa nga ri maybe mi ta nyikanyana swakudyanyana phela extiwayile a ku na swakudya la sweswi mi ni vonaka ni yo tshama kwani i ko ku kala ku kala

i yini problem ya wena zona zalo ni ri phatina ndzi butoyi va tekele mali ya va ku tekele mali mali ya ku ri ya me a nga na wena no yi thumba me a wu lo yi thumba ni hi lawula ta nyika ta me a yi famba a yi famba a yi famba famba a yi famba a yi famba ni endla

Eh, a ni tolovelanga ku tiva makhwela ku munhu wa njhani u nga ta lumbita hi makhwela ku wena ku tolovelana mina wa yi tolovelanangi a wu nga chavi ni ta ku lunghisa swi tshama ka karhata ni no ta solivanyana swin'wana nga vileli i swilo swa njhani leswi lava ku solva swona u vula ku wa tshama u tonyana hi ta wodusi so ku ku ni xiyisa xin'wana va nge xo wodusi Eh, u dlisi i xiharhi kumbe i xilo xa njhani so hikuva ni xi tivi a wu nga zi u seketaseketa swiharhi ni loko va ku wodusi wa vula me se mi ri ni mpfuna yini butubutus kahlekahle wa tiva ni problem nyana a ndzi ku ri loko no ku hlamusela yo problem leyi nga na yona ni nga va ni ku dyohela kumbe njhani a ni twisisi hawa na ndzi ku hava ka problem ya njhani ya ku byamisete ku mi nga ni dyohela a wa tiva kahlekahle problem leyi a yi karhati kahlekahle mara u vula ku loko no ku na ku rhandza loko mbisa no ku na ku rhandza u vula ku i nga swi teka njhani so yu u ku wa ndzi rhandza so a swa ni hlamarisa hikuva ni nga swi langutangi ku ni nga byela vanhu va ku fana na va hudi ku va ni rihudo swi nga ku chavisi ngopfu ne a no pima kahle kahle ku ri at least nga nga swi teki hi ndlela yin'wana so ni teke kahle i vito ra mene a ri fambelani leswi ni swi endlaka anana naswona bute maya mi ya diraya van'wani kambe swi ta tlanga swi ni koteki vanhu va la mi endla njhani kahle kahle ku humelela yini vutomi bya vanhu va laha e hinkwona mi ni lavi kasi no hanya njhani mi no wa njhani kahle kahle se ni tlangise nkarhi wa mina ni yima la swi va fanele ni fike ku wela kumbexana nge ni kume van'wana lava ta ni pfumela kasi ku humelela yini vutomi bya va kahle kahle u vutisa yi nga ni tolovela mina ko vite hi mina wena kanjhani kahle kahle hi wa to ku tshamba ka makuri ka wa tiwa hi hayi u dzi tshamba za van'wani mina never a ni tshamela wena a ni a ni ri xo ku ri kahle kahle mi ni ku khomile kahle kahle a fanele ku a fanekele u hetisisa kasi ho famba ni yi susa hi problem ya mina ni ku siringa se wa ni siringa va ta u na laki kwani ku bangi wa swithu se ni ta sungule ku bolo nga ta ni ala sweswa ni xitamba xintshwa ta swi vona wena la nga la hlangana ko mhena wani xi ta nyeka swi van'wani va nga ku siringa heyi a ho ni tshamela ni yimela van'wana ta va kuma mara mina na ku leyi nga ta hlangana ku mina yi ta hatla u swi tiva sweswo aloyiyelo hambi vona va fana minjhani ni koho we mani e wa wo nchingele mfoni ni ku vutisa kahle ni ri ku njhani se ho nchingele a nchingi no ka nga le ku takuseringiwa loko ni ri ku fambeni wa nga vona keni ho khwarele hi mpo he ta hi khoma khoma khoma khoma le ka vona khoma khoma khoma le ka vona

kunjhani sweswi hi koho minjhani wa nga ku xota nga ka wa ha ni tivi sweswo sweswi yo me na ku tiva a hi wo gwarana me ni ku teketani hi munhu un'wana na un'wanyana hi eh, nga va ni teketani hi munhu un'wana ka siku leri le doropeni leyi loko hi hlangana ku humelele yini mandzhani nga vona ku humelela nchumu ndzi ri ni pherise hi fifty cent that's all Eish, mpo eh, mali leyi a ni ngo- a ni ngo- a ni ngo- ni ngo ku nyika a ni ku lomba mani sho ka buti hi ndlela leyi kahlekahle u le fifty cent ya we kahlekahle ya ya ku yi lava na yi lava nga ku nyiki mali mahala na swi vona sweswo ni kula nga kulanga ka buti kasi ku pherisiwa masiku lama i- i- i ku lombe mali ka wena ya na ku kula ni nga kulanga yo mali ya mina yi lava a ni ngo ku- a ni ngo- a ni ngo ku pherisa a ni a ni ku lomba yo phela nga ri u serious manjheni ewe loko ni vava i ni tekaka lowa barni yo man khoma hundred rand la pheseni wa tiva ni ende a ni na cinca ni ta ku dzana ku faya hi yoho mali ya wo sweswi ya yo hundred rand yeyi nga na yoho ni lava yoho ni yi khandzele le dzanini ya ni ya yi cinca ni ta va ni ta ku nyika cinci ya wena over my dead body buti ni nga teka hundred rand ni nyika wo ye dzanini hi mhaka fifty cents muti musi ta va u spende mali ya ku tala ku tlula leyi ni ku kolotaka yoho u twa nga ku ni le ku tlangeni ne u twa nga ku ni le ku weni phela u nge fambi la nga ze u ni nyika mali ya mina fifty cent ya ku fifty cent swa ku vito leri ra gwara ndo sungula ku ni wa ri tiva i don't care hambi u le mali ya wehe hambi a wu yi lavi mina nge ku nyiketa hundred rand u spenda mali ya ku tala mbili ya me yi nga vava ngopfu loko no ku nyika hundred rand u ya teka fifty cent ku ve edzanini u ta va u khandziye swin'wana swa ma thirty something rand no yawa u tlhe u ni chingela na mali ya mena u tlhe u ni chingela na mali ya mena ya ni- ni- ni- ni- ni ku nyika e- e- e- e- namuntlha hi monday wa ku ntlhanu u nga fiki nga si nyika ntlhanu ni nga va bampa mu phemeleleka straight

Swele n'walungu. A ni malume wa wena kambe. A wu swi voni swa ku i tshame henhla ka mati laha? Eh, se mhoni be n'walungu. I tshame henhla ka mati mara wa ala yi gungula na ndlwini. He kambe. Eh, wa mi nga ni byela kunene. Byela njhani na ndlwini ka ku ve ni u tshame henhla ka mati? Yena ndlwini. I khomela mehe swo sweswo. U vona, i nga endli sweswo ka mundlwini. I nga endli sweswo na siku na rin'we. I nga endli swo sweswo va. Mi ni byela yini n'walungu? ni kombela hi mavoko mambirhi i nga endli swona sweswo na ndlwani no kombela vafana no kombela hi nge lwi hi mhaka swona leswi no kombele no kombele hi vafana mindzwelani malume he vafana ena ndlwani ti ta dlaya munhu a swi vona ya ku nghena ka lembe lerintshwa wela ku ni dlaya ah, mpa loyi

i tsutsumani no misa lo a chuzani vuthi wena i nga ri ku humelela swin'wana i dropa nyana u tsutsumani i xi byela ku ni fambile esikoto ya tlhambi xa vava

mi dlaya ku mi phyaphyarha ngopfu phela mi a ni lo mi byela loko mi tsutsuma u nga byeli ku tsutsuma

why ka swi vanhu lava vo ni languta swona ta za va khomakhoma phela Kuri yini emfu? Amina ingatekela bhumla chaka ngwe malu kuteka bhuti. Okay, kasi wena ngatekela

Oh, ni pfukile mani eji a ni kombanyele ku vulavula nyana ni xin'wana na lexi wo muvhale nyana o ni xin'wana lexo mfuwo i timhaka muni mari mfuwo a u nga juluwe ni ta vulavula na toho na xo hi ti- hi timhaka ta sistere ya xo xapuxapu wa vona a ri konso wa hala ka ka vo ee a ri kona okay famba ni vitela ye hi ku n'wi nguthisanyana ee ten rand ako mi ta ni nyika loko ni vuya na Eh, ten rand hayi eh, a ni ku rhumi mali phela ni ta nyika loko ni vuya Eh, i nga zi u ti hembela ni nge- ni nge ku nyiki mali mina ni nge ku nyiki mali Eish, a wu ye kwi tona a- a ni ku vonangi u pfuketana i vulavula swilo swa wena ho pfuketana na ku ni na ku ni vulavutisa swilo swa wena na ku ni xeweta a wu ni xeweti khani wowu a hi mona i nga tlhe i vula sweswo ku ve a wu ignorant ti-call back ta mina mara njhe wa swi twa leswi ho swi vulavulaka a hi mona ni ku bela call back yo- yo sungula ni ta ni ku five four to ni ya hetelela hi hi ten wa to

a swi nga zi swi ni hlamarisa ni hawa ku va swin'wana na swin'wana ma vona loko ku tiva hi ku tivi tlha u endle swilo swa wena kwalo we mani khani ya me me gumende me ma vona ya me gumende se hawa ta ku ta ya ni ta mi hlamusela loko se hi tshamile ya mo ta na switulu vhele hi ta hi ta tshama ni ta mi hlamusela kahle xi gumende wa kwini loyi ma hi teka switulu

ya ku pfuka ni pfukile swinene mara a no va buti wa n'wina hi swona mara ku pfuka ni pfukile swinene okay yawa mo hi byela leswi mi nga tala swo hikuva a ya ri bizinyana la ndlwini ya mo twa miri wa laki swinene ku tikuma ni fike ni nghena kwala mutini mavona leswaku khale ni karhi ni lavalava muti se ni nga wu kumi mara ni lo za ni vona lowu ni tikuma ni nghena se mo titwa miri wa laki swinene ku tikuma ni nghene la mm, eh, hawa yingiserile mo nghene timhakeni a ah, loko swi karhi swa ha wupfa swakudya hala ndlwini hawa hi ta va hi karhi hi vulavula swin'wana na swin'wana xo loko swa ha wupfa ku ni ka buti a ah, ni vurile ni ku hala ndlwini na wena se wa vutiselani karhi ku xeka n'we hala ndlwini ka buti u nga hi teli ni moya wa wena mutini handle ka swona ta ku vitele vafana va ta ku raha sweswi loko ku tiva hi ku tiva la mutini tshembula ku timhaka leti a ni ti tisele vhele ni nge he vi na chance ya ku tikuma ni mi hlamusela mara timhaka ta kona ti nga bohi na loko mi nga hi byela nga hi hanya kwala mutini ya kasi mi nga kali mbilela sweswi ya ma vona e ni twisa ku mo vheta mi titswala kwala hi ku leswi a swa ku yima mapetlweni swa karhata ma xungu ni tswala yini ka buti ni ta vita loyi mi vitela va mhani sweswi ho yino i vula ku a hi wena mhani wa kwala mutini hawa hawa mi nga ni endleli sweswo buti hawa a ni swi lavi sweswo a a hi wena mhani wa kwala mutini hayi mm, a hi mina mhani wa va mhani muti va muti va koho me ni nge swi koti ku tsala kwala a ni tisa hi swona sweswo ya kahle kahle a ni ngo tisa ngopfu hi swona ma vona swi koho leswi ni nga tisa hi swona leswikulukumba swa koho se loko mo pfa mi karhi mi jika ku hala ndlwini mi ka- mi ka- mi karhi mi cheka ku swi famba njhani ma vona se mi ta vuya mi tsala tinumber phone ta n'wina e buti nga ka mina heti kahle i mani na vuya sweswi ya i lunghisa ku halo swi vuya swi right mara i nga tati munyu ni no kombela munyu u nga tata ni u rhandzi munyu ya a ta wena swi nge

Hey, no tlula wa n'wana ku hi ni muyeni na mutini ya mhani ku va muyeni ni muyeni mara a- a ni muyeni wa n'wina ma vona a ni nga tangi ka n'wina Eh, he mhani o mi byela leswi a nga mi byela swona hlamusela leswi mi nga ta hi swo bula ya ma swi twisisa leswaku um ku ta lani lo tikuma ni nghenile mavona mara ya vumele a ni ta ni karhi ni suka kun'wanyana hala ni karhi ni lavalava mavona eh. se ni lo awa a wu ri ni nghena kwala hi ku loko no ka ni nga ngheni swi ta va swi nga va kahle loko ni nga nghenangi mavona a mi ta ni teka hi mukhon'wa se hi ku ni te loko ni hundza ni vona na sesi laha ni ku awa a wu ri ni nghena mavona a ni ri ndlwini loko u nghena wo hundzisa timhaka leti u nga ta hi tona ya a ni twisa swin'wana swa ku kumbe hala mabodweni kumbe se swi tshamisekile hi ku mina sestere a hi karhi hi lunghisa swin'wanyana laha mavona buti ingaku leswi mi nga ta hi swo mi ta ni nyangata manjhe se ingaku manjhe mi lo tela lowa n'wana mi tele ku gangisa lowa n'wana no lahleka ni lo tikuma ni nghenile ni nga twisisi swa ku ku humelela yini mavona um i lahleka njhani buti hi mhaka ku hi twele ku i ku wehe i nghena laha mutini hikuva i vonele wa ntombi se i lahleka njhani loko i ku ve a wu lavi nchumu huma i famba e vito swo umani buti ya vito me me ni gumende me ma vona mara marito lama mi nga ni hlamusela wo e a ni nga ma langutelanga ma vona se eyi ni to ti fambela ma vona hikuva a vheti ti fambela buti huma u famba i nga ha vuyi na siku na rin'we ni nga ha phindi wa ha vuyile lani e laha mutini lowu hikuva a wu xi tivi lexi nga tela xona a nga xi tivi lexi nga tela xo fana me kahle kahle hayi kasi mara wa wa xirisiwa mara wa mara eish phela loko ni swi languta kahle nga ri mehe kahlekahle nga ri no leswaku no tshama ni biwa swaku a ni twisisi swaku se ku humelela yini ene mhaka leyi phela se yi ni nyika probleme kasi wa nga ri mehe no va bari mehe mara i nga ri ni bari mehe mara phela phela ni nga ri se swi swi komba vanhu va bari ku phela se swi swi humelelaka a na ha swi sisi ku a swi normali phela wa nga ri no va bari mi ri mara mara mara me mara or mara swi swi endlaka ku swi wa phela hayi se hayi se a na ha swi sisi i ku leswaku loko ni va ni munhu a ni wini a ni twisisa ku se information se ku hi ku hayi kahle kahle hayi a

humelela yini Ah, wa vona manje u ri yini hempo Ah, a ni na ku vutisa ni la ta Uri- ku tibe mani u la tiva ku tibemana u vula ku na ba maboko memari hempo a ni kumbe Eh? xana xi nga xi sonyerile ta xisa lexa e me fixon no ta tiva ku tibe mani hikuva swi vona loko u fika laha midima lwa ni ku mbeni a wu swi vonile mi xo a ni ku hembela na u swi vonile kwalaho se no vona u ta nexa ka hehe u fika u talani ni ku vone kha swa ku te hi matimba so ta ta ku va ni nghenelela mina wa vone wili sa fanele va tlhongontuluxa hi swilo swa wena wa swi wa vona ni va ka nga ti ni ku ni ta ku vulavuleleni wena swi u tlhawu swi kha u tsutsuma swi a tsaba me mi sa lula na wena a-a hi fiction a dima ni ku sonyerile eku bile kasi wa ku hlayisa ku yini wena hayi mfo phela utaka ubhayi andivuli ku yini bile mali ani no ku byela no no ku byela kumbe meni be yena wa nga la ku sungula u twisisa ko oh ana please the vision oh demand do be ya nga bangi wena eh eh anga anga banga mi we wa lubana nga no bara njani nga na banga boko ni bara njani mina nga ta banga boko no to ayindumala xipungu hala va ku tsutsume ngopfu na lembe u nga tlhela u vulavula sweswo ku ve swilo leswiya ni vangele hi n'wana wa ka n'wana wa swithu me a ni ku ni yela mulayo phela dimani ku va a ni bile a swi vuli ku no n'wi chava wa swithu lempo dimani ku va a ku bile a swi vuli swa ku ho n'wi chava yo wa wena nkarhi wi wena endla nkarhi wu bala wa ri va ku ni tshama u ni ba hi ribye phela ni rivalangi swilo leswiya wa swithu musi swa ribye hi rivalelane khale musi sweswi wa kwatisa yini u swa ribye rivalelane khale hi tlhe hakelana ku hakelana Eh, a ni ku rivalerile mara sweswi leswi swi endlaka swona ndzi tlhela ni nga dlina ni nga ha ku rivalelangi se ni cinca ngqondo manje se ni va ni nga ha ku rivalelangi u tlhela se u ni hakela hi lokukulu ku se u ni bize ni hi vanhu a nga ni bangi mara ni vula ku se u ni a nga ni bangi ni vula ku a nga ni bangi mara a nga ni bangi eh, a nga ni bangi a nga ni bangi wa vona wehe willis one day a wu nga ti ku endla yini ni ri rikele ku ba va kofu u nga ni endleli na ndlwini Awu, ni ku endla yini? u nga ni endleli hi wa mani ee mfo wena u nga ni vutisa kumbe mani u ni famba la ndlela na swo tlhava ni chinghela a nchingi no siringeka ngopfu se u siringe hi mehe mfo therandame ku thumbe mani loko ku tiva loko tivi tlhela ni vutisa timali ta wena fo wa ndzi nyika kumbe a wu ndzi nyiki na ha se mali mi nga endleli phele gogo i sisisa ku nga ku sisita tika phele gogo wa ndzi nyika kumbe a wu ndzi nyiki fo ka sithanda ndzi ku teke mina fo nyike mali ya mina namba na wena fo swa boha ku yive wena swi vona mara u tiva fawulosi we kumbe a wu tshama u twa ye lowa ku hume musambika a ni tirhi fawulosi fo nyike mali ya mina hi mpondzeza ni ku endlele filimi phela swi

ohohohoho a na ku xeweta ntsena a ni nge te u sikima a ni ku xeweta ntsena na vona tanihi e vanhu vana mi twa ka mi kasi mi lo twa yini vanhu hayi a ni ku xeweta ntsena me hayi xeweta ni ta na jima hala china hala ni ta vuya ni tive karata ni ta mi ba hinkwenu ni tolovela ngopfu munhu wa xikolo ra biwa me ya e nga ku e list ya vanhu lava ni ni nga va ba se va hlayilenyana hi ku na two ya mapheji ya buku se ya tele kumbe ndzi nga tlakusiwa mara problem i ku mabodo a na ha ma kumi kahle la ka mabodo a ni yi dya manala laha ka ku be munhu a ni benefit nchumu okay ni ta meka xoko loko ni yima laha loko munhu a hundza ni n'wi ba ni teka mali hikuva mabodo a na ha kumi nchumu kumbe ni nga benefit Vamos lá, gente. Tá. Aí, olha. kwale sorry maboko ka sa nga ku nyikanga mali awa hayi sweswo na ha tiyiswanga sweswi ni te hi swin'wana swin'wana swa ku khutuza sweswi mana mali mebut mavoko nkombela leswaku mi ni rivalela a ndzi tshembi sweswo ku mbile wo ya hemba swi lava ku seja ni ku seja ni yi kuma nteka tana haleni u ya kwihi vuya la swi lava ni ku seja mani um ni khutuza vatsonga ntsena u mutsonga we hawa ni yena wa swi kota ku vulavula xitsonga hi ku loko u swi kota na khutuza na ku vulavula xitsonga ni swi kota na letela na rin'wana ri tivi

yo yo njhe miehleketo yi ngo lo famba njhe mhana ni swi nyana swa ku ri xitsonga lexiyani mani a a na ha tsweli munhu ni a na ha tsweli munhu xi ni phupise ngopfu kumbe xana ni nga xi caca ya sweswi munhu un'wana un'wana loyi a nga mutsonga loyi a nga koteki ku lawula xitsonga na khutuza hambi a nga ri mutsonga na khutuza

mara hinkwavo swa ku swa ku ni tshamele ni lavalaveni ku a a wu swi tivi ho pfuka ku ni raha mara hinkwavo loko ni langute kahle mina u vona hi ringana mara hinkwavo ku va ni ku rahile hi n'wana mhani a ni hleketa nga ri welu wa ku tekela vanhu vanhu timali ku za ni ku rahile u nga tlhe ku vona mhani ku voni bee pheje mfu mara swi swi endlaka se ku ni tolovela wa swi vona mara hinkwavo ni lwisana ni swigevenga a ni hleketa nga ri u swigevenga se u lwisana ni vugevenga henhla ka mina na ntolovele boys mani xigevenga me esis man swo yini na um nga ni vutisi ku swo yini na u ti vutisa yini u swa tikuma u ri la khwatini ni vutisa wena we ni byele ku u ti vutisa yini wena ehe bota a ni ku tlangeni u za mi ndzi kuma ni ri la ni le ku khutuzeni hi ndlela leyi u ri u le ku khutuzeni okay bota ni khutuze matsonga ntsena mutsonga n'we

nikombela mi nga ni nyibini nyana nikombela mi nga ni nyibini nyana na kombela u vhela u tshika sweswo na ndira swi ni fawulosi mene a boti no kombela a sorry man sorry boti no kombela

Mfo ngomeni kasi wawe siku leri a wu tsutsuma nga ndzheko a wu tsutsumisa yini vona ekholi leyi a na yi receivangi mhaka we mfo ni tsutsuma ni lava ni ku we mfo u nga ni byeli ku u biwa hi tirekere ene u be mfana na ndzi i nga ba mfana hi tirekere wa ri bari na ndzi u ni tsutsumisa mahala ndzhani no ta wa ni ku wale mfo kasi ku humelela yini hi we mfo va ku ri hayi mfo va za ku ri ha so u barha ku ala zangome mfo u bane swi vonani hi tirekele vapfana vo vo tlanga wena ndzi u bari ku dlaya wena ndzi dyisa va ku ba delela n'wi delela a wu fanele hi ku cinela kahle kahle wena wo bare mfo nga ri va lo ku rilela nyana kahle kahle na ma fanekele ni ku raye mfo a wehe mfo u gwala ku dlaye mfo hoyo miyele mfo ni vulavula na wehe mfo i ri ni miyeri ni ri ku vulavuleni na we kasi wa endla nga ri mina u ya ringana ka savula vula gumela wo miyela i ta bisa ha mehe mfo ni siku leri a wu endla swo miyela ni tsutsumisa mahale mfo kasi wo ve ximume mfo wo kahle kahle wo fite ku khanseriwa la zangoma ni ku red card we mfo no hala tlhelo bari hinkwaswo swi le ka wehe mfo kasi njhani ka kasi mfo a wu ni hlamuli ni ra wu hlamuli na he mfo wo miyela kasi u ka nga vulavuli namuntlha kasi wa nga hlamuli mpfu hina wo miyela miyela hi hetile ku vulavula ni hetile no ka ni nga tikombi xo sungula ku njhani mpfu a swi bohi ni ku nxowete mpfu hala tlhelo khandziya ni hi tinhongani leswa na ku byele vubari bya wena ndzi vona ni sweswi khandziya ni hi tinhongani a wu bari ku dlayana ndzi xo sungula enhlamurile ni te ku njhani xa vumbirhi ni ku pfuna yini a ni lavi ku pfuneka ka wena mpfune ku a ni ku bye ku bari u bari ya mahetelelo la za ngoma hi wehe bari ya kona ndzi lo gumena xa vunharhu hi nga ni toloveli wo vayo wena ta ku xavele titsotsi na ndzi kahle kahle ni nola ta ku raha hi mevini ni ku pfalela ndlela siku rin'wana u hleketa kulu lowu mfo e o le kulu a ni ku chavi a ni ku chavi ni nyana e a ni ku chavi a a ni ku chavi a swi ta banana ngopfu namuntlha a ni ku chavi a ni ku chavi a wu ni tshisa a ni bo bohana na ni tshisa a wu ni tshisa a wu ni tshisa xa ku hetelela goodbye awu ba ni sweswi wa famba u tiyisela u famba hakunene

ya ya te ku rate ni ku webuka te na webuka ngako te ku va vulavula kahle um kunja Ah, nga hi xo swo fana u endle swilo swa ku ndzi ringana va tiva ni sosoko wa nini ku va ni na ni mhaka nyana yin'wanyana leyi na ku byela yona ka nga ku byeli u nga ndzondze vutomi bya wena hinkwabyo se ni ku byela yo mhaka ku sisi a ni ndzi ringe timhaka ta njhani teka ni tekisi ya wena a mara swi nga bohi kanu i noxa tepisi mara swi byele timhaka ta koho xo sungula ni a na kutuve ku ri wu vohe solo ku langutele me u vona njhani we solo u ni languteka kahle u vona njhani so loko va tanihi munhu un'wana na un'wana mara hamino yin'wanyana ni bexele nyana so va vona ku cinca so mhaka ko vatsoko yini nso wone a hluphi no lava ntsena ku ku ku va ni ku vutisa ntsena hi mhaka ko lelela ku byela yona u ni vutisa yini ntsena i nkarhi mo kwalani a na wa